Prin y bydde edrych nôl dros 70 mlynedd o wasanaeth y bbc yng Nghymru yn gyflawn heb gynhesu falfiau'r diwifr, a chofio am un o arloeswyr adloniant radio Cymraeg, Sam Jones, dewin y donfedd.
Tan mai, gwnewch gore fel yn yr amser gynt. Mae dyddiau braf o'r rheini te. Hwyl fawr o gefach!

Reit dda bach fi. Mae cael hyd i stwff ac yn y blaen. Mi ges i help nifer o bobl, chwarae teg i nhw, yn y dyddiau cynnar ni. Ac y peth rhyfedd oedd yn lot o'r genedl yn ddifater hefyd, wyddoch chi, serch y ffaith o'n nhw'n gweiddi am reglenni Cymraeg. O'n nhw'n rhoi o'i lawr o help, yn gadael i rywun arall i wneud, dyna peth i ni fel Cymru dwi'n ofn, i gadael rhywun arall i dy gwaith e. Ond fe wnaethpwyd,

Wrth i Weldon i waith ag yn y stiwdio oddech chi, 'sa chi'n disgwyl gweld i wallt o'n sticio i fyny o'i ben o. Chi, o'dd o ryw ddyn ddyn letric os liciwch chi os o's 'a fath beth yn bod te. O- o' 'na ryw drydan ynglŷn â fo o'dd yn ca'l 'i drosglwyddo i bawb ynde?
O'dd e'n ddyn eiddgar, brwd, intense, yn meddwl mwy am ei waith nag am ddim byd arall bron. Dyn brwdfrydig, egnïol oedd Sam, oedd yn llwyddo i danio'r un brwdfrydedd ac egni yn mhawb oedd o'n gweithio hefo nhw, a dyn oedd yn deall beth oedd ei gynulleidfa fo isio.
Fel darlledwr, mae'n amlwg bod e ddim yn lwyddiant mawr achos y llais dyn byddar oedd gydag e ac oedd e'n tueddu i weiddi mewn ffordd afrosgo a mewn i'r drosglwyddydd, ac nid fel darlledwr yn hytrach fel cynyrchydd a fel ysbrydolwr yr oedd hanfod i gyfraniad e. Ac erbyn, wrth gwrs, y cyfnod y rhyfel, yr oedd e wedi dod yn fwy na jyst person, oedd e wedi dod yn chwedl, ynte, Rhys Hopcyn Morris, a oedd, wrth gwrs, yn bennaeth y rhanbarth Cymru o 1937 i 1945, yn sôn am amdano fe fel 'the King of North Wales', 'Sam Jones is unique', meddai fe, ac i'r graddau, wrth gwrs, yr oedd Tommy Hanley yn ei ITMA wedi creu rhyw gymeriad yn rhyw led seiliedig ar Sam Jones, sef samfaer fechan a oedd yn cymryd rhan yn ITMA ac oedd yn peri rhywfaint o loes i'r rheini oedd yn meddwl bod ITMA yn neud sbort ar ben Cymreictod, ond dwi'm yn credu mai 'na beth oedd bwriad Tommy Hanley o 'na'r teimlad oedd yn bodoli. Ond cofiwch oedd Sam Jones, tra bod e yn Mangor, ddim yn gwbl gysurus â'r drefn a fodolai yng Nghaerdydd, a phan hylwyd rhyw gerydd at Sam Jones, tua 1938 fyddai hyn, fe sgynnodd e ôd hir, rhyw gerdd hir yn Nill Hiawatha, i lawr i Gaerdydd yn sôn am um, he the big chief of the region, sôn am Rhys Hopkin Morris, Cardiff of the many studios, a wedyn mynd mlaen a Bangor of the many talents. Rhyw chwerwedd, rhyw islais o chwerwedd mae yn y gogledd yma, a roedd y gwir dalentau tra bod yr adnoddau yng Nghaerdydd. Gwiriwnyrodd Sam, ac yr oedd yn meddwl o ddifri fod hynna, hynny yn ddigon i'w, i, i, i wneud pobl awdurdodau, prif awdurdodau'r bbc yn ddrwgdybus ohono fe. Oedd e'n teimlo y dyle fe gael swydd pennaeth rhaglennu'r rhanbarth newydd, ac rwy'n sicr fod e'n iawn, achos oedd e'n gwybod llawer mwy, yym, am Darlledu na neb arall yng Nghymru. Roedd e'n wedi profi fedr, oedd e wedi profi fod e gallu ennill teyrngarwch y rhai oedd yn gweithio gydag e. Roedd e'n wedi profi fod e'n weinyddwr cymeradwy, ond oedd hynny i gyd ddim yn ddigon. Yym a gŵr wedi siomi ath i Fangor. Oedden nhw'n falch o gael matal efo. Yy. Felly oedd gynno fo ddonia anarferol iawn ac mi anfonwyd o o'r ffordd, os liciwch chi, i Fangor 'de. Ac oddi yno y y gynna' y sefydlodd Sam 'i ymerodraeth ei hun. Mae 'na gryn dipyn o dystiolaeth sy'n awgrymu, a dweud y lleiaf, bod Sam Jones yn ddiffygiol mewn, allech chi ddweud, savoir faire, bod rhywbeth amrwd ynglŷn â'i gymeriad e, fel dwedodd rhywun, roedd Sam Jones a Woodbines yn mynd gyda'i gilydd yn llawen iawn. Dwi'n meddwl ei fod o wedi wedi gwneud hyn o leia', sef wedi gofalu bod y rha- bod rhaglenni Cymru i ddod o'r ddaear ac nid o'r Radio Times. Sef m- m- ma' ma' ma' nid rhyw adlewyrchiad o Loegr ac o raglenni Lloegr yy c- yn cael ei gwneud yn Gymraeg yy o- oeddan ni hangen. Mi wnadd Sam gyfraniad aruthrol yn y cyfeiriad yna. Ond Y teimlad sy gen i yw mai Bangor, falle, o dan Sam Jones, oedd yr enghraifft gynta a mwya llachar yn hanes y bbc o greu fath o radio cymunedol a blas y pridd ac yn deillio o'i fro, a rhyfedd o fyd yw gorfod cofnodi bod Briggs yn ei gyfrolau swmpus ar hanes y bbc ddim hyd yn o'd yn cynnwys cyfraniad Sam Jones yn y mynegai. sydd yn awgrymu pa mor ganolog oedd ethos y bbc a pha mor anodd oedd hi i garfio allan rhyw fath o ymerodraeth fan hyn ym Mangor, a dyna falle cyfraniad mawr Sam Jones. Wel, wedi i nhw wneud y Cymry yn uned, darlledu, yy, ddaru nhw benderfynu agor stiwdio ym Mangor. i edrych ar ôl y gogledd, ac fe anfonwyd i yma i agor y stiwdio. Un o'r pethau gyntaf wnes i oedd cael hyd i sgwennwyr um, rhaglenni nodwedd boys, pechi fel Del Meirin te, a cael bechgyn wedi sgwennu rhaglenni ysgafn

Dwi'n meddwl bod hwnna'n gor bendigedig. Meddai bod yn dod draw i'r coleg i, i gael rhywun i lenwi rhyw fwlch bach yn rhywbeth gen i plant fel enghraifft. Achos dwi'n cofio, y tro cyntaf rioed i mi ddarlledu oedd rhyw ddarn bach iawn iawn, diffaith iawn hyd mae'n siwr gen i, fel tylwyth teg o bob dim mewn rhyw raglen plant. Ges i'm tâl amdano fo na diolch am ddim wrth gwrs de, ond felly oedd o'n gweithio. A dwi'n cofio fod yna Neu'r rhaglen oedd i fod yn rhaglen ysgafn yn unman, ta ysgafn oddio'r coleg. Oedd hwnna ddim yn sôn am dalu neb na ddim byd. Oedd am ddefnyddio'r comisiyneers, defnyddio pawb oedd yno i wneud y rhaglenni o fewn yr arian. Yr arian nag oedd o ddim gino fo'n mewn gwirionedd ynde.

Gwrandewch ar driawd y Dwi'n credu mai honna ddaru ni ganu gynta yn y noson ym Mangor, ie? O!
Yn Caffi Meic? Ie? Tan y sgol awedu? Yy nage, yy yy yn yn Nghafi Mike. Hmm. Ia, ia. Yn 1946?
Yn 1946. Mis Ionawr. Ia.
1946. A dyna'r tro cynta' i Sam glwad y Treor. Ia.
Ynde? Oedd yn fanno. Oedden ni yn Cymru, co gynnon ni rwbeth yn yn yy yng Nghymdeithas y Coleg ac yy be' o' 'na cry- yy o' 'na Cyfarfod arbennig ydi drefnu yng Nghaffi Meic i groesawu y bechgyn... Bechgyn yn ôl o'r fyddin te, dyna oedd o, iawn. Ac yn isio betha'r coleg 'ma ddod lawr. Dyna fo, dyna fo'r hen betha coleg ta. A mi ddoth hon o'n tri. Do.
Do. Dyna'r tro cynta i mi ganu efo chi yn y swyddogol. Ia. Ia.
O'dd y noson honno. 'Na fo. Ia. A wedyn dyma Sam yn yy gofyn i ni a fysa ni wedyn yn cymryd rhan mewn rhaglen oedd gynno fo mewn Golwg de. M-hm. Noson lawen. Yym yy pryd oedd hynny rŵan ta dechra Chwefror. Chwe- pedwar chwech. Ch- chwe- yy mil naw pedwar chwech. Ia. Wch chi be' dwi'n gofio am Sam lads? Hmm. Yy pan oedd rywun yn gneud rwbath i Sam, o'ddat ti'm yn neud o'r Bee Bee See. Nage dad? Oedda ti'n neud o i Sam do dad? Ia. Oedd oedd oedd rywun ddim yn meddwl bod o'n neud o i'r BBX na na dim byd fel 'a nag oedd? Oedd o'n gneud i ti deimlo te wel yy... Do ne- oedd. Yy do. O' 'na elfen o o'dd o'n beth personol iawn doedd? Ew canol dad oedd.
Oedd. Ag ro'dd o'n anelu anelu bob amser o'n i'n meddwl at at safon ynde? yn ei ffordd i hafal ei hun felly. Yn wahanol dad oedd.
A oedd o'n ddistaw, yn dawel, oedd. llawn hiwmor. O weithiau fel awr cynhyrfu oh, fel yna. Robin, Robin grad i ola. Na ti'n dynwarad sam weithiau, ti'n cofio pan na ti'n gwneud. Wel, mae'n gwneud i feddwl allan am, am yr awyr yma de.

A dyma ni'n gweiddi te. Lalalalala, gyda darn yn y canol o fanna. A wedyn oedd draws gweiriad gin ni, te, yn meddwl i o ganu, te. A da wi'n methu siawd hwyddi chan. A ddys i'n mynd nôl. A ddoedd e. A memi, a memi a Franco'n helpodd ni allan i orffan y gwiro dwylo. Wedyn mi foddwyd y methiant gobeithio, te. Ond dyma Sam yn dweud. Ia. Chydwch am wyddi, Mister John. Dwi eisiau dy wyddi gymryd hyn ar dipsyn! O'n i wedi troi'r drol, dwi wedi gwyddi.
Sgynnoch chi'm syniad ar helynt ges i i roi'r rhaglenni yna drosodd. Oedd hi'n shambles. Wyddoch chi be di students te? Pob peth o funud ola, Bore Sadwrn dod a dim wedi dod i mewn, dim un triawd, dim byd o'r sketches. A'i hel nhw i gyd at ei gilydd ar fore Sadwrn yn yr office acw ym Mroncastell, a cael dysgwr fy nyddess Miss Laura Jones a une ddwy o ferched eraill i ddod i fewn drwy help llaw te, a taipio'r stwff, gneud y stwff y bore hwnnw, ac yn darlledu, cofiwch, wel recordio beth bynnag, y noson yno.

Oedd yna gnwd ragorol yn y coleg yr amser hwnnw. Gwelwyd dim byd tebyg yn y cyn ynny na wedyn 'ny, a dw i'n credu welon ni dim byd tebyg yn nhw byth. Wel, ond o'n i'n teimlo oedden ni ddim yn ddigon o stwff ragorol, ond o beth oedd eisiau chi'n gweld oedd priodi y coleg, yr hen students 'na, a chefn gwlad. Priodi'r ddau, y ddwy agwedd 'na o fywyd Cymru, ac oeddech chi'n cael, yn y marn i, y rhaglen ddelfrydol. A dod â pobl fel Bob Roberts i mewn, y paledwr, chi 'te, a John Tomos, y paledwr all, cael Charles wedyn i, i gael dipyn o ffraethineb y cefn gwlad, a dod â Simpson, y postman, o Langefni. ac hefyd yr sgyrsiau digri dros ben oedd rhwng Charles a Meghan, ie. Dwi'n cofio pan ddois i, pan ddois i yma gyntaf, o'r caead o'n i'n dŵad, cofiwch, o, pobl annwl, ie. A Doctor Sam Jones erbyn heddiw, Sam Jones i ni amser honno, ie, oedd o gwr pwysig, fo oedd y brenin. Ac o'n i wrth y meic yn fama, a fynta yn fan acw, yn trio deud rhywbeth wrthai drwy'r speakers, mae finna ddim yn gyfarwydd â iaith y de amser honno. Um, A ychydig bach o Saesneg ma gacw felly am ryw reswm. Yy nai ffor rownd heddiw ni dderbyn o. Yym pe deu peth ar peth. Sut? Ie. Be chi ddeud John? Be? Tan gweiddi wedyn drwy'r peth de. Simo ti'n deall y diawl dwl? Ond y munud wedyn de. Nawr te bach, listen carefully. Dictation speed. Reit, carry on de. O, gynno fo reddf arbennig iawn tuag at y gynulleidfa, ni'n meddwl. Oedd o'n gwybod beth fysa'n mynd i lawr O'n i'n nabod ti'n iawn, ti'n gweld, oedd. A mi oedd o'n gwybod be oedd chwaeth pobl, be oedd pobl eisiau weld, beth oedd pobl eisiau glywed yn arbennig, oherwydd gweld drwy glywed oedd pobl yn y cyfnod hynny, doedd dim teledu'n cystadlu, nag oedd? gyfrinach oedd, mae'n debyg, yym, bod Sam Jones ei hun, ddeudwn ni gychwyn te, a'i glust wrth galon y werin, a a'i law hefyd ar Harry Felsey de. Ac oedd o'n gwybod yn union, oedd Cymru amser yno, mae'n debyg, yn dyheu am adloniant ysgafn de. Mi welodd yr hen fachgan fel fod, fod angen hwn de. Ac oedd gynno fo glust hefyd i, i adloniant, fel dwi'n dweud, ac oedd o'n medru nabod i bobl. Do'dd o ddim yn aros yn un fan, o'dd o'n gwrando, clwad, mynd i weld 'te. Y rhyfeddod mwya', wrth gwrs, oedd y Noson Lawen. Ac yn rhyfedd iawn, y rhaglen, dyna'r rhaglen radio Gymraeg fwya' poblogaidd fu 'na rioed. Ac roedd 'na, ac roedd y rhaglen Mwya radio, fwya poblogaidd fu yna erioed yn yr iaith Saesneg hefyd yn mynd allan o Fangor yr un pryd, sef Itma, Tommy Handley, ac roedd holl adran adloniant y Brydeinig y bbc ym Mangor yn guddio rhag y bomia. Ac yno, yng nghanol hyn i gyd, dyma Sam yn cynhyrchu Y Noson Lawen. Heb unrhyw fymryn o lleia yn y byd o effaith rhaglen Tommy and Claire arno fo. Yr hedd yn hollol Gymreig, efo'i driawd o'r cwbl i gyd, yr co bach a'r cwbl, y cwbl yna yn cael ei godi jest o bridd y ddaear. Nath o ar y radio.
Richard Hughes, y co bach.

Yn gofrad ar llonydd a diog. A'i wmad ar huas y gat. Oedd Hughie bach wedi clywed am llewod fel oedd nhw'n ffyrnig a chry. A be nesa fo ia? Nesa fo at Wallace. A stacio arno fo'n hŷ. A wedyn be nesa fo wedyn? Ond twtsiad i law yn y blew. A gafal y ffordd antar pe giaman ia. A stwff reit lys ar y lew. Isa walas i'm licio hynny. A mi ddigiodd o'n bwt efo hyw. A dyma'i drod o allan o'r catch ma. A mi llyncodd y bach yn fyw.
Wel, un o'r pethau oedd yn anhawsder i'r bbc yn y tridegau a'r pedwardegau oedd y rheolau maith oedd gyda nhw ynglŷn â beth allech chi'n wneud jôcs ynglŷn â nhw. A dwedodd pennaeth Variety i'r bbc ym 1939, Dim ond chwech jôc sy'n y byd, a ni'n cael ein gwahardd tra ag adrodd pump ohonyn nhw. O'dd hwnna'n gyfyngder cyffredinol, dwi'n credu, ar weithgareddau'r gorfforaeth, a dwi'n credu oherwydd natur, falle, traddodiad emneillduol Gymreig, bod e wedi cael ei gario ymhellach yng Nghymru nag falle mewn rhanbarthau eraill. Yr oedd Sam Jones uwchlaw dim yn awyddus i beidio ffromi neb. Mae'r gair 'bloneg', er enghraifft. sydd yn air am wn i, yn digon diniwed, oedd e'n meddwl yn defnyddio hwnnw, oedd y gair cythrel yn air oedd e'n siŵr fydde Methodisiaeth Annibynwyr a bobl yn cwyno abyti. Felly, a roedd na sicr rhywbeth diniwed, rhywbeth meddal, dwi'n credu, ynglyn â'r math o, o ddeunydd oedd e'n cynnyrchu. A os edrychwch chi ar y noson lawen a rhai o gyneuon uh, yr boes ifanc ynte, uh, dwi'n yn credu fyddech chi'n medru i, i, i defnyddio nhw heddi, mae yna, allech chi ddeud, rhagfarnu rhywiol a hiliol yn eu plith nhw, ac yn sicr does dim unrhyw awgrym o ddygymod ar rhai o broblemau Cymru yn y tri degau ac wedi hynny, pan feddyliwch chi am y lefelau o ddiweithdra ac yn y blaen, dim awgrym o satire, dim byd sydd yn cnoi, ynte. Ac falle, wrth gwrs, wrth feddwl am rywbeth fel Noson Lawen, nad oedd hwnna ddim yn rhaglen lle allech chi'n ymarferol

Siopa chips a siopa sgidia sydd wrth draed y pyramidia lle mae dada Alibaba byw. Roedd gynno fo gynno fo ymwybyddiaeth ryfeddol o gefndiroedd. Roedd yn gwybod a gydnabod y cefndir yn dda iawn. Ac o ganlyniad, yr oedd rhaglenni oedd Sam yn wneud yn rhaglenni oedd yn cael eu codi o'r pridd. Dych chi, oedd yna raglenni fel Ymryson y Beirdd ar y pryd, ynde? Fedrwch chi ddim gwneud honno yn Saesneg, na fedrwch? Yy, sydd yn byd. Yr hag- yr ha- yy, gair newydd yn dod i'r iaith Gymraeg, Meurin, y drwy rhaglen, a, a hyn a llall. Y llinell saith sillaf yma, ac mae llinell bach hawdd iawn i hateb, a hawdd iawn cael odl i ateb hefyd. Pob peth yn hawdd ynddi hi. Gobeithio gael un eitha' go dda gynnoch chi. Nawr, mi gymerai eich llinell chi o em Lloyd. Tipyn o fenter ohonoch i roi cynganedd cystadlaetheg cynganeddol ar yr awyr. O, mae'r un yn beirniadu, wrth gwrs, â cystadlaethau siroedd Cymru. Ac mae'n ddisgrifiad reit da chi o'r raglen hwnnw gan rywun yn Saesneg. Light programme with a third programme content. Nawr, chi dim ond yng Nghymru fedrwch chi wneud y fath beth. Os dallwn fod pobl yn credu y mae'n bethau sychion, yn bethau sych oedd y cynganeddion. Ond wedi i ni gychwyn y gyfres yna, a wedi i bobl Cymru ddod yn gyfarwydd â gwrando ar y gynganeddion, ddachel, o'n nhw'n barod amdani oherwydd o'n nhw yn deall ac yn nabod y glec ynte. A mi ddaeth un o'r rhaglenni y mwya' llwyddiannus wnaethon ni, ynte? Awer. Y gynghanedd yn dda, Y syniad yn dda ac yn cymryd ei lle yn dda. Dri marc hefyd i'r llinell yna. Yr oedd o yn medru ffendio i bobl a yr oedd o'n cael rhaglen garddio wedi sylfaenu ar Tom Jones o Lanrug a rhaglen Byd Natur a Ffawc Williams yn ei chyflwyno hi am ddeugian mlynedd mae'n siwr gen i. A ond cofiwch chi oedd o oedd o ddim yn Chwit chwat o gwbl, yr oedd o reit ofalus o'i enw da. Ac yna mi fydde wrth eich cyfer chi'n dweud. A gwych, cyd-destun a filen, gwych! Oedd dim byd yn ardderchog, gwych, sgubol, dyna eiriau Sam. A pan a oedden nhw a'i pheidio, oedd o wedi'ch darbwyllo chi, me felly roedd hi. Bydde'n dda gen i fod yna fwy ohonon ni y genhedlaeth bresennol o ddarlledwyr ym Mangor yn dod allan o'r stiwdio ac yn dweud, dwi newydd wneud rhaglen wych, sgubol, yn hytrach na, wel, oedd hi'n iawn, ond allai fod wedi bod yn well. Fel arall oedd o'n edrych ar bethau. Wel, roedd e'n fwy nag adlonwr o lawer iawn. Roedd e'n gyfrifol am raglenni creadigol mawr o bob math, rhaglenni nodwedd, dramâu, cyngherddau, darllediadau allanol ac yn y blaen. Roedd e'n wir impresario.
A nawr, wrth gwrs, fe ddaeth yr amser ymddeol. Naturiol o'n i'n hapus dros ben i dderbyn y radd ac i dderbyn e oddiwrth ym Mhrifysgol Cymru, te. O'n i teimlo, wyddoch chi, bod y gwaith caled, y boen, y pryder ar hyd y blynyddoedd yn warth chwael, yn sicr, Siân. Ond cofiwch chi, dwi yn credu hyn,

Yn y lle i dreidio Alibaba ar y byd. O, didli.
A sôn am ffarwel, dwi'n credu bod hen bryd i ne ffarwelio ar raglen hon.